Ram jidhru xi prodotti kummerċjali.
In-naħla Maltija, bis-saħħa ta' Dylan! Vera, ta' għaliex da suġġett li eh, kif kif dejt nitkellem miegħu realizzajt kemm ma naf xejn, kemm kemm Dylan huwa l-President tal-Fondazzjoni għall konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Nisem naqatwin. Tagħmel il-Fondazzjoni. Il-Fondazzjoni, ara, L-għan prinċipali tal-Fondazzjoni huwa, fl-isem innifsu, huwa illi nżidu l-awareness illi l-ewwel nies teżisti li naħla tal-għasel illi hija Maltija u b'azzjonijiet illi nieħdu nkomplu naslu biex din in-naħla li hija endemika għall-gżejjer Maltin u li hija xi ħaġa li verament jeħtieġ li nenfasizzaw fuqha Jiġifieri din naħla ma teżistix x'imkien iktar fid-dinja, dis-sottospeċi ta' naħla tal-għasel. Hija daqshekk hija unika l-gżejjer Maltin. U naħseb aħna bħala Maltin naħseb. X'jagħmilha unika? Sorry għax ma nistax ma nistaqsix. Jagħmilha unika l-mod. Ara, hija naħla tal-għasel, manka forsi r-reġija aktar tard. Għandna xi ritratti.
Għandna xi ritratti forsi biex nifhmu daqsxejn aħjar. In-naħla tal-għasel bħal speċi oħrajn Insibuh f'diversi reġjuni ta' l-Ewropa u ta' l-Afrika. Issa, iċ-ċirkustanzi fil-Gżejjer Maltin kien hemm iżolament li wassal għall-evoluzzjoni naturali biex in-naħla Maltija, in-naħla ta' l-għasel tibda tieħu ċerta kwalitajiet u adattament u reżiljenza għall-klima illi għamlitha, fasslitha f'dik illi llum il-ġurnata hija n-naħla Maltija. Fatt din. Issa hemmhekk xtaqt nagħmel daqsxejn ta' kjarifika, hawnhekk qed nitkellmu, eh, għax forsi nisem barra ma jkunux daqshekk aware ta' l-ispeċi differenti. L-ewwel waħda hija eh, naħla tal-għasel, il-ħanibi, fuq dik qed nitkellmu llum. Sewwa. Eh, Mit-tieni waħda hija żunżan, li hija differenti. mill-annimal li ħankun qed niffokaw id-diskussjoni tagħna illum. Dik hija ż-żunżana. U dik hija l-famuż il-bumblebee.
Maħna din l-ewwel waħda. Aħna nitkellmu fuq l-ewwel waħda. Ekku, ekku, ekku. Issa, Inti qed tgħidli importanti li nqajmu dil-kuxjenza fuq il-ħanipi, fuq in-naħla. Għaliex imma? X'qed jiġri? In-naħla fl-irwol tagħha fl-ekosistema hija dakkar ewlieni. X'voldiri dakkar? Pollination, forsi ġieli anke smajna bil-kelma pollination imma x'jiġifieri pollination? Pollination huwa l-proċess fejn pollen imur mill-fjura għall-oħra. Issa, dan jista' jsir b'diversi modi. L-iktar mod ewlieni li jsir huwa permezz tal-insetti. U fost dawk l-insetti li tagħmel dan il-proċess tad-dakra huwa l-honeybee, il-naħla tal-għasel. Issa, importanti wkoll kemm għall-produzzjoni tal-ikel, għax insibu ħafna prodotti li jiġu mdakkra mill-honeybee sewwa u mill-insetti. Imma huwa importanti wkoll għall-flora rurali ta' madwarna li hija salvaġġa aħna forsi intuha l-label ta' salvaġġa, illi anke f'dak is-sens hija importanti wkoll ehm, għat-tkattir u t-tiġdid ta' din il-flora li mhux hija biss importanti għalina produzzjoni tal-ikel, forsi aħna minn hemmhekk. Eh, Iżda li tagħti każ iktar. Ekku, ekku. Imma anka għall-ambjent ta' madwana hija verament importanti, għax huwa proċess tal-ekosistema verament importanti biex. U x'in hija t-teddida għaliex ħassejtu li tudu tqajmu leħinkom u tagħmlu l-istorja mela, fuqha? Ekku.
In-naħla tal-għasel huwa hija speċi li apparti dal-proċess ta' polinazzjoni sewwa hemm marbuta magħha settur ekonomiku illi huwa l-produzzjoni tal-għasel. Per eżempju, Malta aħna nirrenomati għal produzzjoni tal-għasel u l-għasel ta' Malta tgħidx kemm hu tajjeb u għandna tipi wkoll differenti ta' għasel tajjeb li nipproduċu fil-gżejjer Maltin. Issa, f'dan il-kuntest naraw illi s-settur ekonomiku u s-settur ambjentali jiġu miżżewġa flimkien. Sewwa, ġifieri aħna qed ngħidu produzzjoni tal-għasel u l-pollination, id-dakra. Issa fil-każ ta' Malta għandna aħna xxurtjati biżżejjed nista' ngħid jiena għax hija verament xi ħaġa speċjali li jkollok sottospeċi illi hija endemika għall-gżejjer Maltin illi ma tinsab imkien iktar fid-dinja u tassew huwa importanti nagħmlu enfasi fuq dik, għandna di sottospeċi li hija Maltija, in-naħla tal-għasel. Issa, minħabba l-fatt li kif konna qed ngħidu hemm marbut magħha l-produzzjoni tal-għasel.
U hemm il-flus.
U hemm. Ejja ngħidu għadilin. Jagħti l-każ illi hemm sottospeċi forsi u razzez differenti li huma daqsxejn kummerċali. Għax qed iġibuhom minn barra biex daw jipproduċu aktar. Fl-apikultura hemm forsi wkoll misconceptions ukoll naħseb jiena għax studji li jsiru f'dawn il-flambiti juru illi anka f'termini ta' produzzjoni tal-naħal hija dejjem in-naħla tal-għasel li hija indiġena u endemika reġjun li iktar produttiva. Għalfejn? Għax dik in-naħla partikolari adattat għall-klima u għall-flora u għall-fawna li għand f'dak ir-reġjun, ovvjament. Jiġifieri anke f'termini ta' long term sustainability of the tal-produzzjoni tal-għasel tagħmel iktar sens li trabbi. Imma f'dawn l-aħħar snin dawn il-produtturi tal-għasel, mhux kollha, imma hemm xi wħud minnhom, importaw dawn in-naħal minn barra minn Malta, imma dawn ovvjament ma jibqgħux contained, ma jibqgħux f'post wieħed, allura x'qed jiġri? Dawn bdew jitħalltu man-naħla Maltija. U din hija problema li ma narawhx biss fil-Gżejjer Maltin, forsi għall-Gżejjer Maltin hija daqsxejn iktar importanti għax il-Gżejjer Maltin huma żgħar. Allura forsi xi ħaġa li tista' taffettwa lil reġjuni li huma ikbar ftit f'Malta tkun qiegħda fil-pajjiż tagħna u l-pajjiż tagħna huwa żgħir allura taffettwana bil-ħafna iktar sewwa. Issa, dawn ir-razez u sottospeċi ta' naħal differenti, inkluż in-naħra Maltija, sewwa, jitħalltu bejniethom b'distinzjoni minima bejn ir-razez differenti, allura x'jibda jiġri? Jibda jkun hemm tinġiż, għax huwa wkoll it-tinġiż ġenetiku, it's a type of. Tinġiż ġenetiku, jiġifieri għandek il-naħla Maltija, barra mat-naħla Taljana, kelma, u saret. Naħla U jibda jkun hemm Malti litter- Taljan. Litteralment jibda jkun hemm taħlit. Ok. Illi minnu nnifsu l-biodiversità illi tagħmel in-naħla Maltija Tintilef. naħla Maltija tintilef. U din narawha wkoll b'mod viżwali ġifieri wkoll aħna n-naħla Maltija naħla li forsi mhix naħla kif tidher Mhix b'dawk l-istrixxi safor, imma nafx forsi r-reġija minn. Tradizzjonalment bi kif nafu aħna sparu swett. Tradizzjoni li forsi tal-kultura forsi naraw ta' barra minn Malta naħsbu li l-ħanibi, n-naħla tal-għasel, hija biss dik in-naħla bl-istrixxi safor kif qed naraw. U dawk it-tnejn tisfel huma veritajiet kummerċjali. Tarġa, li ġibu minn barra. Ekku, ekku, ekku.
Jew li huma reġjonali għal barra minn Malta. Issa, f'dan il-kuntest kollu sewwa, illi importanti nagħmlu d-distinzjoni bej sottospeċi illi hija endemika u li hija naturali tinsab fil-Gżejjer Maltin mod naturali. Bħala fondazzjoni ħassejna illi nkomplu nżidu l-konservazzjoni jew nagħmlu Passi lejn konservazzjoni iktar holistika tan-naħla Maltija, sewa f'dan il-kuntest. X'tixtiequ li tagħmlu? Ehm, Fl-20 ta' Mejju li għadda, imsejjes fuq ehm, studju legali li għamilna vis-a-vis legal framework neċessarju biex anka nipromuovu l-naħla Maltija. Ehm, Għamilnieh ma' ġiex kollegi minn tagħna, s-Sur David Ketkuti Dimech u Prof. Simon Borg li nsellmilhom minn hawn għax verament ħdimna b'mod tajjeb flimkien u napprezzaw ħafna l-għajnuna tagħhom. Imsejsa fuq dan l-istudju legali, għamilna fl-20 ta' Mejju, kienet ukoll il-ġurnata dedikata lin-naħal, sewwa li we're to be day. Għamilna din il-kampanja, nedejna din l-inizjattiva, l-kampanja, u qed nitolbu lill-ERA biex tiddikjara lin-naħla tal-għasel Maltija bħala l-insett nazzjonali. Bħalma l-merill li huwa l-għasfur nazzjonali u l. U jekk jirnexxielkom, ovvjament l-ERA mhumiex hawn biex jirrappreżentaw jew jgħidu x'qed jiġri, ikunu magħna ta' ġifieri, però qegħdin fil-proċess. Intom il-ħsieb tagħkom huwa li tqajmu iktar ħoss. Ekku. Biex l-era jħossu aktar pressure biex allura jikkunsidrawha. Ara. Imma jekk tiġi kkonsidrata, għax din importanti ngħidu, u mbagħad allura hemmhekk tiġi speċi ta' isu hemm regola illi jibdew jipprojbixxu n-naħal barranin jidħlu ġo pajjiżna, mhux hekk? Ovvjament, dawn il-passi kollha jsiru b'rispett kbir lejn is-sostenibilità tas-settur għax irridu nifhmu illi jekk irridu verament long term sustainability tal-apikoltura f'Malta illi hija industra verament hija kważi kważi tradizzjoni it-trobbija tan-naħal fil-pajjiż tagħna. Irridu nifhmu li dik is-sustainability li qed infittxu li rridu tinsab biss fin-naħla tal-għasel Maltija. Jiġifieri, hu msejsa fuq dawk il-valuri li qed ngħidu, fuq dawn il-prinċipji u fuq l-importanza li għandna n-naħla tal-għasel Maltija u jeħtieġ aħna bħala gwardjani tagħha dan l-insett li jinsab fil-gżejjer Maltin b'mod naturali nipproteġuh bħalma għandna nipproteġu flora u fawna. Ovvjament, ma aħna qed nitkellmu dwar in-naħla. Ekku, għax dak huwa l-aim objective prinċipali tal-fondazzjoni, naħseb tkun qed tagħti spinta kbira lejn il-konservazzjoni ħolistika tan-naħla Maltija u marbuta magħha l-apikultura fil-gżejjer Maltin. Min jixtieq jaf iktar għandhom website vera interessanti qed tidher bħalissa ġifieri tistgħu tidħlu, tistgħu taraw x'qed jiġri, x'mhux qed jiġri. Jiena taf x'għa ngħidlek Dylan, kemm nieħu gost li nara żagħżugħ bħalek li tieħu tant interess F'xi ħaġa ta' pajjiżna, ġifieri stajt tqgħad passiv u ma tagħmel xejn. Imma minflok mhux talli hekk, talli rajt kif qed titkellem, qed tqajjem dil-kuxjenza, qed fittixt tul l-istudji. Vera proset. Żgħażagħ bħalek qed jagħmlu ħafna l-ġid il-pajjiżna. Vera. Nawgura li. Importanti li jkun hawn dil-kuxjenza wkoll li affarijiet li huma Maltin għax għada pitada jaf naslu biex infittxuhom, ma sfortunatament ma. Ara, jiena ġenwinament ngħidlek jekk nara zunzana, naħla, li ma nafx nagħmel distinzjoni bejnietom għax hekk nara xi ġej. Daħna mill ġifri hekk ħanib. Ġifri m'għandix xi mħabba, kemm inħobbhom xi ħlew. Imma meta tirrealizza kemm huma importanti fiċ-ċiklu kollha tal-ħajja, allura hemmhekk tipprezza x-xogħol li qed tagħmlu intom. U m'hemmx għalfejn tkun l-ebda speċjalist, l-awareness naħseb huwa l-istep ewlieni Biex imbagħad tkattar fik dik l-imħabba mbagħad li jkollok. Proset. Grazzi Dylan, għandkom ukoll Facebook page iġri iva, ninkoraġġixxu lin-nies ħalli jagħmlulkom like biex inkomplu ngħinuhom ħalli fuq kollox mhux tagħna. Eh, kemm għandna affarijiet Maltin, ejja, nieħdu naqsibhom. Grazzi ħafna.
Proset. Grazzi ħafna.
Għandni iktar Maltin ta'